Tinokugamuchirai ku Hidden Confessions in Secret Zimbabwe. Pano ndipo panobuda chokwadi chakavigwa. Ngatipindei munyaya yanhasi. Ndiri kutaura izvi nekuti moyo wangu wakaremerwa. Ndakanyarara kwenguva yakareba but now ndiri kunzwa kunge ndakutopenga. Ndiri kungotaura zviri pamwoyo pangu. Ndiri kungoburitsa chokwadi chandinorarama nacho zuva nezuva. Please musazivise zita rangu, handidi kuzivikanwa, handidi kutongwa. Ndiri kungoda kuburitsa zvandiri kunzwa. Ndakaroorwa nemurume wangu zvakanaka. Ndakafunga kuti maybe ndatowana rudo, rugare neupenyu hutsva. Asi ndakazongoti gare gare ndikaziva kuti ndapinda mumhuri ine zvinhu zvayo zvisiri zvakajairika. Vamwene vangu, amai vemurume wangu vanhu vanoti vane simba. Asi vanhu havatauri pachena vanongonyarara, vanongoti mai vako vane chipo. But ini ndakazviona nemaziso angu, ndakaona kuti chipo chavo changa chisiri chechiedza. Murume wangu paakarasikirwa nebasa takatamira kumba kwaamai vake. Takati tiri kungogara kwechinguvana but pava nemwedzi mishoma zvinhu zvakatanga kushanduka. Vamwene vangu vanobuda husiku around 12, 1am ini ndaitofunga kuti maybe vanenge vachienda kunonamata but pane rimwe zuva ndakazomuka husiku ndainzwa vanhu vachiseka. Kuseka kuya kwemunhu ari kunakirwa ari kutaura nyaya nevanhu. Ndakafamba zvinyoro nyoro ndikatarisa nepahwindo

Nyoka yakakambirawo ikadzvova ndokubva padonhawo futi mari kubva mumuromo mayo. Ndakashamisika nezvandakaona hana yangu ikarohwa ndakavhunduka. Ndakangodzokera mumba ndakavharira ndakavhara door hana yangu ichirova. Ndakatanga kuziva kuti vamwene vangu vakaromba vakaita chibayiro kuti vawane mari but chakaipa ndechekuti vana vangu ndivo vari kutambura. Mwana wangu mukomana ane 3 years haachadi kudya. Anongochema husiku zuva nezuva. Dzimwe nguva anongoti mama, mama ndiri kuona nyoka inonditarisa ichisekerera. I, iye haana kana kumbobvira aona zvakaitika musi wandakaona amwene vangu nenyoka. Saka akazviwana sei? Mwana musikana wangu mudiki akazvarwa akasimba zvakanaka achida zvekudya but haachade kuyamwa kana tiri kumba. Asi tikangosvika kumba kwemunin'ina wangu anodya pasina kana problem. Zvino pamba pedu pane chii? Dzimwe nguva usiku ndinonzwa zvinhu zvichidonha pasi pemubhedha pangu ndinotoshaya kuti zvinenge zvichidonha pai. Dzimwe nguva ndinonzwa kuseka kuseri kweketeni asi ukada kunotarisa unoona pasina chiripo. Vana vanorara vachitya zuva nezuva sekunge vari kuona zvinhu zvinotyisa. Ndakaedza kutaura nemurume wangu ndikamuudza kuti zvinhu zvaamai zvava kundikanganisa, vana vedu havachina runyararo asi akanditi usataure zvakadaro nezvamai vangu iwe ndiwe une shavi. Akandituka akandinyadzisa. Handisisina pekubata, handina mari yekutiza, handina kwandinoenda. Hama dzangu dziri kure. Murume wangu akandirwisanisa nehama dzangu kare. Ndiri kungogara ndakamirira kuti Mwari andibatsire. But chokwadi ndechekuti vamwene vangu vakaita chibairo. Mari yavo iri kuuya kubva kune garwe rinorutsa mari. Nyoka iyi iri kuvadzivirira asi vana vangu ndivo vakubatwa. Ndiri kugara mumba ine mari asi ine rima. Mumba mune zvinhu zvinopenya, asi mweya yacho yakasviba. Mumba ine vanhu vanonyemwerera, asi maziso avo aine chando. Ndiri kugara ndichityira vana vangu. Ndiri kugara ndichinzwa sekunge ndiri kusvikirwa. Ndiri kugara ndichinzwa sekunge ndaakurasika brain. Ndati nditaure maybe kune mumwe munhu ane zano, maybe kune mumwe munhu akamboonawo zvakadai, maybe kune munhuwo anokwanisa kunzwisisawo nyaya yangu. Ini ndiri kurarama neupenyu hunotya. Ini ndiri kurarama neupenyu hwekutyira vana vangu. Ndinogara mumba ine mari asi iine rima. Zvakavanzika zvabuda pachena. Asi chokwadi chinoramba chichibuda zuva nezuva. Tiri pamwe chete paHidden Confessions and Secrets Zimbabwe. Subscribe izvezvi ugare wakagadzirira nyaya inotevera. Ndatenda. Musakanganwe kuliker mocommentawo zvamunofunga pamusoro penyaya iyi tobatana zvekare muchikamu chinotevera.